Manheru akanaka sangano dzina raMwari. I'm still smiling. Eh, maswera zvakanaka here sangano? Uh, we thank God for his mercy. Um, we thank God for his mercy. Mwari haana mboda kuti tigarisane tivakidzane nefuma tisingazive kuti toikunda sei muri kundihwisisa here e, mwari aitozviziva kuti vanhu ava ndikavasiya nefuma ndikasavadzidzisa ndikasa nokuvapa zvokuita ichavatonga muri kundihwisisa here zvaakataura kuisraeri paya akati Muri kuda zvenyu mambo semamwe ma, ma, ma, dzimwe nyika. Ini ndaa ndiri mambo wenyu. Uyu mambo wenyu uyu zvaachakuitai achakutambudzai. Achatora fuma yenyu. Achadai achadai achadai. Ende for sure ndozvakaitwa. Solomon aitova nemamamaini kunoku. Pane firimu yakarekodhwa munomu ndichiri kuchikoro yainzi King Solomon's Mines. Vakatoirekodhera muZimbabwe because vaiti some of Solomon's Mines aive muno muZimbabwe. Back in the 80s, I remember that. Saka Mwari mukutishaya kuchengetedza ukama pane zvaakaisa to preserve the relationship. Kune vari kufamba vachitema mapillars aMwari aakaisa ekugadzirisa mukama. Let me tell you, you cannot bring down these pillars. Mukaona makona makola mai. Muri kuona makola mai. Oenda uchinowabvisa muchiti haiwa zviri kutikanganisa kuti musanake. Inondomoka building yose. Some of those pillars include zvatikataurirana nezuro. pamusoro pezvegumi nezvipo zvegumi ngatikotamise hope tinamati mwari tinotenda mwari makatinakira nguva dzose kusangonzwisisa kuita nharo kuda the easy way out kunotiitisa zvimwe zvinhu tichitiza zvamakatara kare muri mambo anotoziva kuti izvi zvakanaka izvi zvakaipa ko nharo dzedu ndedzei kumwe kusatenda mwari mutiregerere shuwa taakutenda muzvunhu pane kutenda kuna mwari wezvunhu aiwa tiregererei mwari Tava kupinda mumagwaro iko zvino. Tida kudzidzawo zvimwe Mwari. Zvimwe mungatitsanangurira this time nenzira yatinganzwisisa. Kwete nekuti kwauya stole asi nekuti munogara muchingotsvaga different ways of explaining the same text. Kuti zvimwe tingawana ingaringana ingaenderana nesu. Titendeuke tifanane nemwe. pamusoro yengagara yedenga pamusoro yemwari pamusoro yei the love of our lives tava kupinda mugwaro mugwara mugwaro tava kupinda mukati mepfungwa dzenyu titendereiwo tiwane ti something chatinobva nacho tichiti zvirokwazvo hamuna kuronga purogiramu ino pasina hanzi navambuse vachinamata paprayer band jehovha hamuwanzongoronga maprogramu nje hamungangorongiika pasina chamakagadzirira pano kuunganidza vanhu mahara hamuiti zvakadaro izvimwe mutori neshoko ravo mwana itai ini jehovha though i am chief among sinners ndikwanise kuita deliver this message in a way ichaita kuti vanhu venyu vadzoke kwamuri makati dzokai kwandiri aiwa shuwa itai vanhu vadzoke mwari tiri kure nemwi asi imi hamuna mbobva pakutida itai tidzoke mwari mna handidi kupamira pano kana musina kumira neni ndopatya mwari pano nekuti i know my sinfulness asi ndovanda kuseri kweropa rajesu gezai utese chero nevari pakamera vari kudzimba vagezei itai kuti shoko iri risvike muhana dzavo rishandure nezita rajesu tanamata amen

Achibatiri, we are not serious if we are saying you can have a relationship with God when you cannot trust Him with money. How can you worship a God that you do not trust? Hakuna hazviti hachibatiri. Ndaramba muripo here? Eh, ndaramba. Hachibatiri. Yeah. Matthew chapter 22, 37 to 39. Not kudini mama. akati kwaari Akati kwaari, ida ishe eka mwari wako Nemwoyo wako nemwoyo wose. wako wose Nepfungwa- nomweya nomweya wako wako wese. wose Nepfungwa. nekufunga kwako kwose chinzwai chakavanzika ndiwo murayiro mukuru wokutanga wekutanga. Tadzokera paumwari nohunhu. umwari nohunhu muripo here ida mwari wako ndirakidze kuti ndirimo mauri god is not asking from us what he has not already become to us ndiye akatanga atida nemwoyo wake wese ari kungoti in other words iva seni That's murayiro wekutanga. Murayiro wechipiri unofanana naiwoyo unoti, fambai mai. Ndiwo murayiro mukuru nowokutanga. Izvi.
Wechipiri unofanana nawo ndiwoyu. Mirei, mirei, mirei, tererai mashoko. Wechipiri unoita sei? Unofanana nawo. Unofanana.
Mozozvirangarira izvozvo kumberi uku. Unofanana. None of this is greater than the other. even though mwari achirakidza kunge ari kufevha uyu kupfuura uyu muri kundihwisisa here unofanana ida chenyi dzikai nayo mai Uh, wechipiri unofanana nawo ika ndiwoyu unoti uno, ida wokwako sezvaunozvida iwe izvi this is a vertical relationship god to man

ndosaka zvichinzi nafirst john 420 handichaiverengi nhasi kana munhu achiti anoda mwari ari kuzama vertical achivenga hama yake murevi wenhema ungada sei mwari wausina kuona uchirega kuda hama yako ane umwari waunoona akasikwa nemufananidzo wamwari chinzwai chakavanzika This translates to everything including finances. Matthew 5 verse 23 inobva yati kana uchiuya nechipo chako paaritari orangarira iko kuti une dambudziko nemunhu siya chipo dzokera unoyanana nomunhu mushure ozouya nechipo kwandiri kuna mwari hakusvikiki pasina munhu Let me translate how this translates to stewardship. Vertical relationship iyi inomiririrwa nechegumi. Nezuro takataura pamusoro pecovenant. Covenant type iripo pakuchengetedza ukama pakati pomunhu naMwari. Mwari akamira, munhu akapfugama. Mairangarira? covenant relationship kana paane covenant pakuda character this is just a covenant kana uchibvisa tithing you are only showing that you have a covenant hausati warakidza character yamwari character yamwari inorakidzwa nei nokuda kwaakaita munhu sacrificial love ndo offering amura kundihwisisa ine chekuita nekurakidza rudo rwako kumunhu numbers 1821 takaverenga nezuro inoti tarira zvegumi zvangu ndakazvipa varevhi nengari yebasa yavanobata mutemberi

mundiregerere nemashoko makukutu zvikanzi kudii na 1821 ya numbers tarira vana varevhi ndakavapa zvegumi zvezvose zvavana vaisraeri ive nhaka yavo nhaka yavo fambai mai uve mubayiro webasa ravanobata mutemberi iro basa rapatende rokusangana now leviticus 27 verse 30 inoti zvegumi zvese ndezvangu zvitsvene zvakapuhwa vaRevhi. Saka tithing haibatwi nemunhu asiri muRevhi kana kuti of the Levitical order, in other words machurch workers. Ndosaka panapa pasingadyiwi tithe inoenda as trust funds all the way to the conference. You cannot use tithing to build a church. Itsvene yakapuhwa kuvaRevhi haina kupuhwa kuvanhu. haina kupiwa kune vamwe vese haina kupiwa kuvarombo haina kupiwa kuchurch building yakapuhwa kuvarevhi nengari yebasa ravanobata mutemberi so the levitical tithe representing the covenant is only for the levitical order what happens to the poor What happens to church building? What happens to other needs of human, my other human needs? Saka iwe ukadzosa chegumi wangobata levitical order wasiya vanhu wafanana neuyo anoti haadi vanhu asi anoda mwari mwari obva ati uyo unoti unoda mwari achivenga hama yake murevi wenhema First John chapter 3 verse verse 16. John 3:16 inoti for God so loved that he gave. Muri kundihwisisa here? Saka ndoda kuti muone the, the correlation between tithing and offering and the correlation between offering and the relationship with man and the how it then relates with God. Hanzi izvo na John 3:16 Mwari akada nyika ndizvo here akapa. So one of the physical manifestations yokuda kupa. Maibata here? Kana uchida unopa in fact kana uchipa hausati watanga unotanga wazvipira kozobuda michero yacho yakuonekwa ichinzi kupa muri kundihwisisa here Anania naSafire vakaona vamwe vachipa vachizvipira vakada kukopa with unconverted hearts vakazama kupa vasati vazvipira zvikavaomera kusvika vati a ah, imba yese muri kundihwisisa here dai vakada vaizvipira zvino vaida kupa vasina kuzvipira usazama kupa usina kuzvipira tanga wazvipira kana wazvipira its automatic hamuna kundihwisisa mutsa mutsaita komiti yekunditi kana achata ndimupe zvine musoro mwana wangu ndinozvipira kwaari muri kundihwisisa here ukama ndounorakidza kuti pakuitwa zvokuzvipira munoza kana muri pamuchato munotoona kuti haa ava ndisekuru vekure ava ndivepadhuze ava ndibaba chaiwa ava ihama dzekuchechi ava muri kundihwisisa here zvipo nesaizi zvinorakidza the closeness of the relationship chinzwai chakavanzika 1 john 3 verse 16 inotsanangura john 3 16 in a different way inobva yati izvi ndo zvatinoziva rudo nazvo it's a twin verse of john 3 16 zvakanzi kudii mai fambai ndo zvatinoziva rudo nazvo ika kuti wakatipa upenyu hwake akatipa upenyu haleluya fambai nesuwo tinofanira kupa hama upenyu hwedu hezvo hama dzinopiwa sei upenyu hanzi izvi this is the definition of love zvikanzi nechirungu by this perceive we love ndo zvinonzi kana machida kuona rudo wonai izvi wakatida akatipa nesuwo tinofanirwa kupa hama apa ndo pane expression of love yamwari apa iyi covenant iyi character kobva kwanzi ha but tingapa sei hama upenyu vamwe vafana ana manomano maelda echidiki ah, kana kuti asati aroora mufana ane ndebvu dziri nice and, and beautiful anobva ati kumusara ndakuda ndida kukufira pamuchinjiko ndizvo here I want, to, i want to sacrifice for you handisi kurara ndichikufunga aiwa hazvisi zvo zvekutaurwa zvichinzi ipahama upenyu unofira mahara rako ropa rine charinopomerwa muripo here e, saka iwewe hausi kunzi enda unofira pane mafiro ari kutaurwa apo i want you to see that when the lord talks about love how it then attaches to treasure zvikanzi kudii navhesi 17 yacho atanga ati izvi ndo zvatinoziva rudo nazvo kuti akatida akatipa nesuwo tinofanirwa kupa hama upenyu hama dzinopiwa sei upenyu vhesi 17 Asi kana munhu ane fuma yenyika ane fuma yenyika akaona hama yake ichishaiwa, izvo akamupfigira tsitsi, ezvo tsitsi dzake, rudo rwaMwari runogara seiko maari? manzwa mashoko hanzi kana munhu ane fuma yabva yakurumidza kuenda kufuma muri kundinzwisisa here kana munhu ane fuma yenyika oona hama yake ichitambura orega kumupa kumubatsira opfiga tsitsi kwakukukweshenewa the presence of the love of god maari because atadza kuendesa fuma fuma inorakidza presence or absence of the love of god depending nemabatiro awaiita So offering ndo inorakidza kuvapo kana kusavapo kwerudo kwe rwaMwari mauri. Iri kutaurwa paisi tithing because hanzi ipahama yamwari yecovenant is a separate transaction it's a separate affair it's a separate relationship muri kundivisisa here let me explain this to you tithing is like a marriage certificate inongoratidza kuti mune muchato hairakidze rudo ruri muchato imomo kune vanoroorana vachiroorerana mapepa zvaiita vanhu vaenda vasara kuamerica airoora muamerican kuti awane citizenship makambozvinzwa ava nepepa but mune rudo here saka kuva nepepa hakureva kuti wava necharacter yamwari tithing is like a marriage certificate offering is the love in the relationship muri kundihwisisa here ya ndosaka mwari ari kuti ida wekwako sezvaunozviita ndosaka ati kana munhu ane fuma yenyika anzi izvi ndo zvatinoziva rudo nazvo kuti akatida akatipa karekta nesuwo tinofanirwa kupa hama upenyu where there is no offering there is no character of god Forget this tithing. This one is just representing covenant. Kana ungori uku chete, usiri uku. Wakafanana nemadzimai aya 7 aiti ari kuna Isaya aya aiti tuda tuda zita renyu bedzi. Hatisi kuda zvimwe zvekuita nemi. Maarangarira madzimai ari kuna Isaya. We just want your name, we don't want anything else about you. Tuda kungonzi masavada. Tuda kungonzi ma church board members. But as for your character, we don't care about it.

now ndoda kuti munzwe chakavanzika zvaunotarisirwa namwari kuti uite paukama hwake newe vertical hazvina kukosha kupfuura zvaunotarisirwa namwari kuti uite kwaari horizontal muri kundihwisisa that's why your tithing must not be more than your offering tiri kuwanza ka uku tikufunga kuti ndokune basa uku iye mwari ari kuti kwakatofanana actually mwari akawanza 6 out of 10 commandments munhu kumunhu 4 out of 10 commandments mwari kumunhu wanza kunowanza mwari That's a hint. That's a very simple mathematical hint. Mwari akaisa 4 out of 10 commandments kumunhu kumunhu. Abva aisa 6 out of 10 commandments kumunhu kumunhu. Ita kuna ari padivi pako wanza kunowanzwa naMwari.

muri kundinzwisisa here ndinoda kuti handei biblically i want you to see the attitude uh, a lot of the biblical teachings have to do with the attitude mwari ari kudhila neattitude muri kundinzwisisa here eh, nyaya yecovenant iattitude kuti uri apa here tarisa kunoko kana kuti uri apa muri kurangarira nezuro now chiona even the way he treats tithing leviticus 27 verse 30 ndo yatataura iya ichiti inonzi chegumi ndezvangu zvitsvene handiti ndinoda kuti muverenge verse 32 i want you to compare how god treats in the bible tithing versus his attitude towards offering handei ndinoda kuti muone kuti muchatoona kuti uku uku ndokunotorakidza yese mwari anototsvaga character Tithing is just an indication of a covenant. It does not show how healthy that covenant is. E. Dai ndaive ini GC president. Ndaiti my officers can only be elected kune vanorakidza character yaMwari. Kwete covenant yoga. Ndini yangu. Almost 20% is faith of the church is faithful in tithing. Less than 5% is faithful in offering. kana takutaura offering isina kuremara tichadzidza pamusoro pekuti yakaremara ndeipi isina kuremara ndeipi ade kuna leviticus chapter 27 verse 30, 32 ichidzika ndoda kuti mucompare how this was viewed in the bible the attitude and the expectation yetithing iyi and the attitude and the expectation yeoffering muone musiyano offering ndo spiritometer yechurch kana muda kunyatsoziva kuti chechi yakamira papi spiritually endai munotarisa offering not the tithing endai paoffering ndo pamunoona character yechechi ndo pamunoona kuti character yamwari iripo here or not apa pane nyaya apa iyi ndimwari anosarudza muchazviona pana leviticus 27 vese 32 verengai muchidzika zvikanzi kudii pavese 32 ichidzika fambai mai zvegumi zvose zvemombe ika kana zvezvipfuwo zviduku izvi zvose zvinopfuura napazasi petsvimbo izvi chegumi chinofanira kuva chitsvene kuna jehovha mm. haafaniri kucherekedza kana ku kana chiri chakanaka kana chakaipa izvi kana kuchitsinhanisa nechimwe kana achinge atsinhanisa nechimwe zvose zviri zviviri icho nechakatsinhiwa zvichava zvitsvene hazvingadzikinurwi now hanzi chegumi chitsvene principle yedenga yaiti kana wati right mbudzi dzangu dza 10 mombe dzangu dza 10 mupristi aipinda netsvimbo otanga kuti hwa hwa hwa hwa hwa hwa ndakatombozviitawo obva abata yaabata iyoyo ndiyoyo ichegumi muripo here thats how we treat chegumi ndimwari asarudza through tsvimbo yamuprista zvese zvinopfuura nepatsvimbo yemuprista maona ma, ma kuti bhaibheri rikuti chii hanzi usacherechedza wedha yakanaka kana kuti haina

why would god not worry kuti yakanaka kana kuti haina patithe let me give you an example mwari akakupa 10 cents mwedzi wese ukamupa dollar unenge washora here ukadzora envelope inokosta two dollars onyatsoinyora oendesa nekaslip kacho kayaka dollar dollar slip dollar envelope dollar oendesa ten cents yako sendi rako sechegumi unganzi washora mwari here taurai neni nemhaka yei ndo zvawapuwa namwari ndo zvaasarudza muri kundihwisisa here haikona kutsinanisa kuti a ah, gendite chine musoro genditoisa iri dollar because ah, ten cents haiti muri kurangarira matthew chapter 12 mark chapter 12 the widow of the two mites akadzosa two mites which were a fraction of a penny insignificant in value but ndo zvese zvaive nazvo akatoperera pakupa iko ipapo mwari akati uya apa kupfura vanga wapa mamiliyoni muri kundihwisisa chegumi hachitariswe kuti chakanaka kana kuti hachina kana ndaita one cent ndizvozvo asi offering haina kudaro manje chegumi ndimwari asarudza offering wakunzi right tapedza zvinoita muprista manje ndapedza kusarudza yajehovha chipindaiwo imwi mukati mebindu mondosarudza murimi offering muchirakidza kuti moda kutenda jehovha nekunaka kwake nezvaakuitirai muchiunzawo kuti zvibatsire vamwe vanhu pindai tione Leviticus 22 verse 19 to 22 ndinoda kuti mukompee isu isu vekueastern eh, eh, highlands tinoti zvinoda kuti mumbokombeya muripo here eh, da kuti mukombeye kuti iyi iri kubatwa sei in relation to this one Iya offering manje chinzwai mashoko fambai mai munofanira kuuya nomukono Ika. usina kuremara kana wemombe Hezvo. kana gondohwe remakwai iko kana nhongo yembudzi Hezvo. kuti mugamuchirwe kuti mugamuchirwe dzikai nayo asi musauya nechinhu Chakaremara. chakaremara Hezvo. nokuti hamungagamuchirwi nokuda kwacho hezvo ani naani unouya nechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa kuna Jehovha Ika- chokupika nacho Kana kana kuti ive chenhendo nhendo yekuda yekuda kwake. kwake Mirei, nhendo yekuda kwake ndochii yechirungu yakanyorwa kuti chii free will offering muri kundinzwisisa here yauri kuti pane free will yenhendo yekuda kwako ngairege kudini mai Ani naani unouya nechibayiro Ika. chezvipiriso zvokuyananisa kuna Jehovha Eka, oro. chokupika nacho Oro. kana kuti ive nhendo yokuda yokuda kwake eka kana chiri chemombe Ika. kana chamakwai Hezvo. chinofanira kuva kunge chakakwana ezvo kuti chigamuchirwe ezvo ngachirege kuva chakaremara right hanzi kana yafree will offering please musauye nezvinhu zvakaremara pana because ndiwasarudza wakuda kutowakuda kuinsulta denga tithe if i choose chakaremara that's on me offering ukazoenda unouya nechakaremara chakapofumara my friend you are insulting my sacrifice Jesu paakanzi ape kuvanhu akapa zvose, iwonzi chipawo obva wasarudza twakaremara. That's an insult. Actually chipo chinotaura, chipo chine message. ita kuna vari padivi pako offering speaks volumes offering speaks volumes iyi hanzi be careful iyi hanzi don't worry ndindasarudza yino mwari anobva ati ndasarudza chegumi chipindawo mudanga iwo unobva wapinda manje mudanga muya vati right ha obva wandobata chakaremara chacho ndiwe muri kundinzwisisa here obva wauya nacho obva wachipa kuna jehovha my friend hapana insult inopfura ipapo garai pasi vakomana i want you to go to malachi 1 i don't know if i have time but i want you to go to malachi 1 verse 8 because the question may come the question inouya panapa ndeyekuti saka chakaremara ndo chakaita sei muri kundihwisisa here perhaps allow me iwill go into the bible a little after this one saka handei kuna malachi chapter 1 toda kuti muone kuti jehovha panyaya yechipo chakaremara is very very specific ndisu hedu vanozoti chero chawauya nacho takuda kunatsurudza semakristu but jehovha is very specific do aikona kuunza chinhu chakameremara kwandiri that's an insult mukaverenga malachi chapter 1 ndakaitaura ndakati malachi is the oracle of god malachi ndo maprofita aka akapuwa message namwari mwari achiita kunzwisa tsitsi kuti shuwa israeri ndakakuda zvamaakundiitira kaizvo guys shuwa nezvandakaitira nyika ino nezvandakakuitirai nezvandakakupai you treat me like this va 1 vese 8 inoti kudini malakai 1 zvikanzi kudii mai fambai kana muchindivigira chakapofomara hazvina chive kuipa chibayiro hazvina kuipa here hezvo kana muchindivigira chinokamina nechinorwara hazvina kuipa here chizvivigirai mubati wenyu ungakufarirai here kana ungaku- unga- ungakugamuchirai here mirei ndizvo zvinotaura taura jehovha jehovha wehondo zvikanzi guys munoza mwari apa ari kunzwisisa tsitsi tone makanzwisisa tone yevoice yamwari apa iri kusiririsa hanzi but guys nyangwe ndimiwo shuwa mukandiigira inini chakaremara guys chakapofumara mondiigira chakashata chacho chitori nemaproblems kuti chive chibayiro hazvina kuipa here ndoda kuti i want you to be the judge all right let's say handisi rini ko enyu madzimambo enyu epanyika zviigirei yechirungu inoti governor angakugamuchira here angafara here ndoda kukubvunzai mubvunzo panapa mapedza church mafurnisher ma maisa acoustic sound kuti isabounce zvairi kuita magadzirisa zvese eh, mobva madaidza mazuva ano weare very close ka kupresidium ku takuda official opening yewestgate church kobva kwadaidzwa shumba wobva wauya vanobvumidzwa kuadresa church according to the church manual vosvika shumba voadresa vobva wakufarirai voti masavada weare very proud of you muripo here vasvika kudaro shumba voita official opening eh, vapedza kudaro panouya mambo pamusha wenyu eh, chivanhu chinoti unofanira kumupawo chipo muri kundihwisisa here kobva kwanzi right chipo chedu chapresident uyai madikoni madikoni madikoni madikoni madikoni obva wamanya manya onzi right uyai uyai uyai madikoni obva unzwa kuti hwahwahwa wobva wakadhonza kambudzi kakawondoroka kaka neziso hwani kakuda kutofa zvako neuchirwere kari kunzi ndoo kari kupfuhwa shumba kuti nemukono wedu wekamudzi ikako munofunga kuti chii chinoitika imimi because mubvunzo unoenda una shumba ndewokuti chimbomirai nyasotaurai nyaya yenyu makasununguka muri kuti kudini chaizvo chaizvo ndati offering speaks what Hey, eh, muri kuti kudini vanhu vepawestgate masavada message yenyu nda yasvika actually it's loud and clear hamuna kundivisisa zvikanzi namwari zviigirei mubati wenyu mubatiri wenyu angakugamuchirai here i want you to nyangwe ndiwewo verse 14 mai jehovha anenge akuti hakumwanaka guys ka ndotozviziva kuti mimi mune zvunhu kumba uku ndindakupai ndini ndakakupai zvunhu ndotozviziva kuti zviriko zvikanzi pavhesi 14 munyengeri ngaatukwe dzikai nayo mai zvikanzi kudini asi munyengeri ngaatukwe hezvo ane gondohwe pakati pamakwai ake asi ndokupika nokubayira ishe chinhu chakaremara hezvo nokuti ndiri mambo mukuru ndizvo zvinotaura jehovha wehondo zita rangu rinotyisa pakati pavahedheni hezvo zvikanzi namwari muri vanyengeri munyengeri ngaatukwe handitodi kubvunza treasure ndotozviziva treasure wakamubvunza panapa taidhi inenge iri uko offering iri apa yechechi yese hanzi munyengeri ngaatukwe kana chechi ichibvisa 2000 tithe totozviziva kuti kune 20000 yabvisirwa 2000 tithe kwasara 18 kudzimba uko but sei offering iri kuuya iri 200 hanzi une gondobwe pakati pemakwai totozviziva ndindakakupa mudanga rako takatoriona gondobwe asi waakupika nokubayira mwari chipo chakaremara what an insult Zita rangu rinotyisa ini kwaHedene but you guys munonditora zinyeke nyeke. You guys choose to insult me with your offering. Ndakambozviita so. Lord help me. I was, I was driving down Second Street and ndamira parobot there was a young man who came. I can't remember whether it was Second Street Extension or what. but a young man came to, to window rangu and mazuva iwayo anga ari mazuva ekuti maruns aishanda sechange muri kurangara mazuva aishanda maruns coins 5 rand yaitoshanda se50 cents if you remember saka ndaiti ndikadriver kuenda kusouth africa ndikaenda matoges chichi maisara makazara macoins machange change muchidrower changu saka ndo mandaimbochengeta ma 50 cents machichi iwayo ekuti ndangosvika parobot ndaingotora ma 5 rand ari maviri ndopa mfana ndichiti enda unotenga chingwa or something but ipapo manje anga asvika pakuperesesa kwanga kwasara tuma rand cent munoziva tuma copa rand to cent to, to copa so kuti wekutoti muno matutengi chunhu twanga turi tutatu itoto twanga twasara mudrowa ndakabva ndatoita kubvisa chinhingi ndikati kukutura because hatutoreki nezvigunwe ndakatobvisa chinhingi ndakabva ndatikutura mumaoko so bva ndamuisira mumaoko akatarisa tumarand cent vaanditarisa avatarisa mota yangu avatarisa futi tumarand cent avatwukanda and he walked away ndakamboti hamfana is ungrateful man zvatomupa but ndakazozvina kuti aiwa hapana chandamupa i insulted that young man ndakamuti haukodzere kunge uchirarama handikupi kana chinhu chinokwana sweet it was an insult to his existence and that's what we are doing with god munyengeri ngaatupwe utori negondobwe pakati pemakwai asi unobayira mwari chipo chakaremara saka chipi chipo chakaremara let's go very quickly kuna deuteronomy i want you to see how this formula works lord help me to finish this well today deuteronomy chapter 14 verse 22 to 29 deuteronomy chapter 26 verse 12 to 15

chinodyiwa let me debunk it for you let me, let me break it down for you kuti tione kuti zviri kurehwei but ngatange taiverenga ndiverengere deuteronomy chapter 22 14 verse 22 to 29 fambai nayo muchidzika utaure zvakanaka zvegumi zvezvibereko zvose zvembeu dzako fambai mai dzinobva mumunda mako gore rimwe nerimwe fambai mai unofanira kudya pamberi pajehovha mwari wako Right. panzvimbo yaachatsaura Zi- kugarisa zita rakepo Mirai. Zve-
unofanira kuita sei Ah, musanyare kutaura bhaibheri rataura rega feel free unofanira kuita sei kudya izvi zvegumi zviri muna deuteronomy 14 nezviri kuna 26 zviri kudyiwa asi zviri kudyirwa paspecific places panzvimbo yakatsaurwa najehovha uye pakupedzisira kwazvo muchaona kuti zviri kudyirwa nekumba futi in the third year fambai mai tangisai tangisai 22
utaure zvakanaka zvegumi zvezvibereko zvose zvembeu dzako dzinobva mumunda mako gore rimwe nerimwe mm. unofanira kudya pamberi pajehovha mwari wako Izvi. panzvimbo yaachatsaura kugarisa zita rakepo mm. zvegumi zvezviyo zvako mm. nezvewaini yako nezvemafuta ako nezvevana vemhongora dzemombe dzako nedzamakwai ako kuti udzidze kutya jehovha mwari wako nguva dzose mirai kuti uite sei
udzidze kutya jehovha muri kumuhwisisa here reason nepurpose yanyorwa apo dzikai nayo mai kana nzira iri kuresa eka kana nzira iri kuresa mm. usanga usaka ukasagona kuzvikako kuzvisvitsako kuzvisvitsapo nokuti nzvimbo iyo yawakatsaurirwa najehovha mwari wako iri kure kuti aise zita rakepo iri mm. kure newe kana jehovha mwari wako akakuropafadza unofanira kuzvitengesa nemari Ika. ndokubata mari mumaoko ako Woenda kupi? ugoenda kunzvimbo ichatsaurwa najehovha mwari wako right ogotenga dzikai nayo ndokutenga nemari iyo Ika. zvose zvinodikanwa nemwoyo wako izvi kana mombe Mombe. kana makwai Makwai. kana waini waini kana zvinobata Zvinobata. kana zvose zvinoreva Zvose mwoyo wako zvinoreva mwoyo kwauri wako.
Fambai, Udyi- mai.
udyirepo pamberi pajehovha mwari wako Dzikai nayo. ufare uwe nemhuri yako eka dzikai uye nayo. murevhi uri mukati mamasuwo ako Eka.
usamukanganwa nokuti haana mugove kana nhaka newe pachegumi ichochi ichi ehe dzikai nayo nguva dzose kana, kana makore matatu apera unofanira kuuya nezvegumi zvose zvezvibereko zvako zvegore iro ugozvichengeta mukati mamasuwo ako kupi zvino murevhi zvaasina mugove kana nhaka newe nomweni nenherera neshirikadzi vari mumasuwo ako vanofanira kuuya kuzodya vagute kuti jehovha mwari wako akuropafadze pamabasa ose aunoita namaoko ako mapabata here apo
israel yanga ine three year tithing principle apa zviri kunzi zvegumi chegumi zvinorevei it only means one out of ten This particular chegumi chiri kudyiwa kunzvimbo yakatsaurwa naJehovha. First year chodyiwa kunzvimbo yakatsaurwa naJehovha newe. Second year chodyiwa kunzvimbo yakatsaurwa. In the third year wakuenda kunozvidyira kumba kwako nemhuri ne, nemutorwa neshirikadzi nenherera nemurevhiwo anodya chegumi ichocho. maibata here muri pamu tiripo here maconfused ande kuna deuteronomy 26 i'm going to explain this well ande kuna deuteronomy 26 verse 12 to 15 i want you to see kuti the tithing principle ye three year principle inobuda very clearly and ine support and iri kutotaura kuti pane kudyiwa kwezvegumi riku kuri kutaurwa so the question we must ask is why is the bible bhaibheri riri kuzvipikisa here kana richiti apa usadya but apa roti idya we must then understand what is going on hande kuna deuteronomy chapter 26 verse 12 to 15 fambai mai zvikanzi kudini Verse 12 to 15, fambai. Zvino kana wapedza kutsaura zvegumi zvezvibereko zvako zvose negore rechitatu, Eka, nokuti ndiro gore rokutsaura zvegumi, zvegumi.
unofanira zvipa murevhi muRevhi, nomutorwa torwa, nenherera nherera, neshirikadzi shirikadzi, kuti vadye mukati mamasuo Suo ako ako.
vagute eka, ipapo iwe unofanira kutaura pamberi pajehovha mwari wako uchiti ndabvisa mumba mangu zvinhu zvakatsaurwa mirei zvakadini zvakatsaurwa zvakatsaurwa
muripo here da kuti muzozviona kuti offering yakatsaurwa tsikai nayo ndikazvipa murevhi nomutorwa nenherera neshirikadzi zvose sezvamakandirayira handina kudarika mumwe wemurayiro yenyu kana kuikanganwa handina kuzvidya pakuchema kwangu ika kana kuviga zvimwe zvazvo ika ndisina kunaka ika kana kupa vakafa zvimwe Eh. zvazvo mm. ndakateerera inzwi rajehovha mwari wangu ndikaita zvose zvamakandirayira verse 15 challenge kuna mwari dotarirai mm. dotarirai muri paugaro hwenyu utsvene pakudenga ika no muropa muropafadze vanhu venyu israeri nenyika yamakatipa sezvamakapikira madzibaba edu nyika inoyerera mukaka neuchi zvikanzi najehovha hanzi namozisi achitaura apa zvikanzi ndabvisa zvakatsaurwa zvevatorwa ndabvisa zvenherera zveshirikadzi zvevarevhi ndabvisa mwari but hazvina kumira mushe kumba kwangu handina kuzvidya ndichirwara ndi, ndi ndisina kunaka handina kuzvidya ndafirwa handina kutingira kana vakafa matombstone muripo here handina kuzvidya chero zvadini ndaterera your voice now im challenging you god ive done my part you do yours mwari ndaita zvamataura its your turn that's how you must challenge god now this is showing chegumi chiri kudyiwa

ane, ane bhuku rinonzi patriarchs and prophets in their phone ngavaivhure ndoda kuti muverenge chapter 50 or is it 51 inonzi god's care for the poor ndoda kuti muone the interesting comments anoitwa naellen white achitongokomenta mavhesi indotowanzwisisa zvaari kureva chegumi chiri kudyiwa nemutorwa nenherera neshirikadzi hachizi ichi ndeichi paitova nechimwe chegumi chaitarisirwa chakamirira munhu kumunhu changa chine equal size or above chaitonzi chegumi according to the bible muri kundihwisisa here i want you to understand that this is not an assumption this is a biblical matter ichi chaleviticus ndapana vaisraeri ichi unokwanisa kudya iwewe uchidyira kushangano ukaunza offering yako kunoku you are also a beneficiary of it muri kundihwisisa here ehe and then vaiti first year kuchurch second year kuchurch third year idyira kumba kwako kuitira kuti number one the first two years varombo vanoziva kuti pachechi apo sorry pachechi apa ndopanowanikwa rubatsiro handei ipapo tinobatsirikana the third year vaitiira kuti varombo vari munharaunda yako watoziva kuti panumber 16 eh, eh, eh, chimrenga street panogara munhu wamwari tinogara chibatsirwa ipapo saka third year yaidyiwa kumba first year kuchurch second year kuchurch third year kumba muri kundihwisisa here but it was this and not that let ellen white speak for herself the as a lesser light muripo here zvikanzi paragraph yokutanga yechapter yemupatriarchs and prophets inonzi god's care for the poor the very first paragraph inotaura iyo about this e and inobva yapa maverses acho ndoda kuti muchiona masavadha kuti kune chinhu chinonzi second tithe

There is a verse here. inoti chi- deuteronomy Deuteronomy chapter 14, verse 23 and 29. muri kuona zviri kutaurwa ne Bi- ne- ne- naellen white achikomenta zviri mubhaibheri hanzizvo to promote the assembly ndosimudza one one of people for religious service kuitira kuti ungano yevanhu vanoshumira jehovha ifambe zvakanaka kutengwa kwemacheya kuvakwa kwechechi kubhadharwa kwajenita zvisava problem kwaidikanwa chegumi chechipiri as well as to provide for the poor yaiita kuti varombo vawane kubatsirikana kwaidikanwa chegumi chipiri chechipiri as regards to the first akati ndaipa varevhi vana varevhi muripo here haibatwi asi iye akati munoidya imi nenherera neshirikadzi zvatatanga taverenga kana wada kuziva kuti kupa mwari chipo chakaremara kuita sei kupa mwari kudzora offering isingaite cater for religious service isingaite cater for the poor varombo vepano muri kuvapei ivo vanhu vasiri kudzosa offering offering ndo spiritomita izvi ndo zvatinoziva rudo nazvo kuti wakatida akatipa upenyu hwake nosuwo tinofanirwa kupa hama upenyu it must be equal or above. Your obligation to God is not more important than your obligation to man. Anobenefita mukatenga machurch munhu, anobenefita mukabhadhara uh, eh, genita eh, munhu, anobenefita mukapa varombo munhu. Why are you ignoring vanhu? Unhu hwenyu huripi? And yet we rush to return tithe and we ignore offering.

mukazoenda kuprevious chapter chapter 50 garai pasi mukaenda kuchapter 50 one of the i think it's 5 to 6 point 5 to 7 point something pane paragraph inoti the contributions nokuti muitsvage the previous chapter inonzi tides and offerings kana muchida munonovaverenga two machapter iwayo the previous chapter inonzi tides and offerings inotiyo the contributions required

Hans, that was the conditions for their prosperity. How, what is one quarter? 10 plus 10 plus 5. Kuno kwanga kwakareba kufura uku. Kuno kwaisara 10. Haichinji. Plus 10 another tithe. Plus 5 an additional amount to the other tithe.

ndo panotanga kupa ipapo apa hapazi tithe haipiwe hakuzi kupa kungoacknowledger thats laying of the foundation muri kundihwisisa here yeah that's laying of the foundation you are laying the foundation kuti ndabvuma kuya pamuri ndaakupfugama right tatanga ukama you are walking from here 10 mwari i'm coming to you jesus hallelujah i'm coming there, all to jesus obva kuti 10 Mwari I'm coming. I want to trust you. Ha, andina kufa plus 10. Jehovah, I'm coming to you. Ha, take the world but give me Jesus. Plus 10. Ha, plus 10 until wakuti ah imi ungatora hako pasi nemufaro wayo wese ndipe hangu Jesu. Tithing is only the beginning.

tsvaga calculator thats the end hauchabvisi because hazvibhalansi doesn't make sense actually muri kungo tiri kutaura zvetithe and offering nguva iyoyo vaive ne on top of tithe and offering vanga vane sin offering every day From shiri to bhuru depending on the size of your sinfulness. Toti average why? Why mari mbudzi mari $50 times 365 imari torai calculate even yakachipa ngatiti 40

kuzoti tithe kuzoti offering hazvibhalansi god made it so tough that only those that be vanga vari dependent on god would make it only those that depended on god true independence is found in dependence on god kana wada kusununguka chaizvo depend on god i want ndo pekujamba paya pekuti mwari ka hayi ndakujamba i don't know where i'm going to land but ndakujamba this doesn't make financial sense but i'm going to apply a spiritual sense muri kundiwisisa here i want to make a specific call today vanoti mwari i 10 plus 10 iyi kai ndatoibata nhasi but zvandatoinzwa kudai so spirit iri kundiudza kuti this is truth i want to start this i want to try this ndopanobva systematic giving ipapa uri kumba kwako haungodzori chegumi unobva wadzora neoffering yakainzana nechegumi

this is not my message nekuti handaizoziva how to back it up ndaizovadii vanhu vese avo thank god this is not my message ndaizodii nevanhu vanozofunga pamusoro pekuti vachararama sei

Tingataura zvokutaura zvokutenda kuna Jesu dziri nhema kana singagoni kumutenda nezvekudya nezvekunwa nezvekufuka the day to day mumwe akanditi zviri practical here izvi stole this is the practicality of spirituality without it hazvishandi How can we worship a God whom we do not trust? No wonder vakawanda vakunamata mari because it seems like inozvigona. Because we have relegated kuti Mwari haazvigoni. Sunungurai sangano Mwari. Takabatwa ne chain ne yoke yekutrustan mari. Tichitya Peter akanzi pinda mumvura. Your power sustained the first few steps. His fear yakaita kuti anyure. Vamwe tiri kutangira pafear. ende fear inonyudza itai tiite semutauri semuimbi ari kuti ungatora hako pasi asi ndipi hangu jesu pamuri kuitira nyasha westgate church nevaenzi vayo nevese vari kuona vari patv vari kutsvaka jehovha tiraiwo stole nemhuri yake